اے آلی جیڑی گندم پئی ہے نا اے ماشاء اللہ تری من گندم جیڑی ہے نا آپاں اے اے ایندے وچ انسٹال کرنی ہے آپاں میں چٹکی مار کے ایویں انسٹال کریسوں اوکے بٹ سوچیندے پئے ہسو ای کیویں چٹکی مار کے بھجا نے تری من گندم ایندے چٹکی مار کے انسٹال کرنی ہے ایویں اوکے لیکن فی الحال نہیں ٹائم کیا نہیں ولاگ اسٹارٹ کر کے دے آپاں آپاں اتھوں گن گندم انسٹال نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے گندم انسٹال کرینے دا ولاگ سارا دین دا جتھائیں تھی ویسی لیکن فی الحال کوئی تھائیں چٹکی کراوݨ ڈینے

او جیڑھی گندم ہے نا ساری انسٹال اساں ایں بھڑولے دے وچ کرنی ہے لیکن فی الحال نہیں کریندے کیونکہ چٹکی مار کے کم کرن آلا ہے او او بعد وچ کریسو امید کریسو تہاکوں ساڈے سرائیکی ولاگ پسند آندے پئے ہوسن تساں پہلے ساڈا ولاگ جیڑھا ڈیٹھے پچھلا ولاگ ساڈا ولاگ دے وچ رولا پئے گئے لڑائی پئے گئی ہئی او وی کچھ لڑکے یوٹیوبر ہن پتہ نہیں یوٹیوبر ہن جے کیڑھی بلاں دے مارے انہاں آ کے ساڈے نال رولا پا ڈیتا ہے لیکن چلو بٹ او کل وی انہاں کوں میں ڈٹھے پہلے وی میں انہاں کوں ڈٹھے بھوندے ودن دوبارہ وت میری تانگ اچ کہ بھئی اے وت ولاگ بنڑیسی ول اساں پھڈا پیسوں لیکن اساں ولاگ بنڑاونڑاں نی چھوڑنا جو مرضی تھی ونجے اپنی روزی روٹی پیٹ پوجا دا سوال اے لیکن انشاء اللہ نال جڑے راہسوں محبتاں کریندے راہسوں اپنے پیارے پیارے بھرا اپنے پیارے پیارے محبت کرن والے تہاڈے ورگے بھرا محبت کرن والے ہوون تاں انہاں دی اساں کوں ڈر دی کوئی لوڑ وی کینی انہاں کول ڈرنا وی نی وی ور اساں بالکل تے باقی آج دا ماشاء اللہ پیارا جیہا مزے بھر شوق دا خوبصورت جیہا ولاگ کر گھدے سٹارٹ ٹائم بارہ دا تھیندا پئے ولاگ آپاں دبنگ ولاگ بناونے خوبصورت جیہاں وی آئی پی لیول دار اور ساڈے سرائیکی دے پیارے پیارے کلچر تے ساڈے سرائیکی دے پیارے پیارے نظام جتنی وی سنگت ساتھ ساڈے چینل تے نویں نویں آئی ہے انہاں کوں اساں کریسوں خوش آمدید ویلکم تھی گئے تہاکوں ڈھیر سارا ساڈے پاک ویلیج لائیو دے اور محبتاں بارا خوبصورت جے سارا خوبصورت جا چینل پاک ویلیج لائف پیاری جے آواز سرائیکی ایکوں کریسو سبسکرائب سبسکرائب کرن دو بعد فورا ہی بیل آئیکن گھنٹی پریس کریسو کیوں کہ تہاکوں آون آلے نوٹیفیکیشن تے ویلاگ ساڈے ملسن رہندے پیارے پیارے تہاڈا بھرا اپنا سپیشل پرسن سلیم کھوکھے آلا تے فیس بک پیج ڈیندے پئے ایہہ ویڈیو ساڈی فیس بک پیج تے پہنچدی پئی تاں او وی سلیم کھوکھے آلے دا اگوں وی فالو کریسو محبتاں کریسو پیاریاں پیاریاں تے ملاپ کر گھدے اج دا مزیدار شروع تے چل کے تہاکوں ڈکھیسوں خوبصورت جیہاں کلچر تے پیارا پیارا ماحول بھرا تہاڈا ریڈی شیڈی تھی کے لش پش کر کے چلدا پئے باہر باہر چل کے تہاکوں اپنے پیارے جیہے نظارے ڈکھیسی اور امید کریسوں کے تہاکوں ساڈا ولاگ وی پسند آسی ساڈا سرائیکی پکھا ماشاءاللہ چلدا پئے فل ٹھنڈیاں ہواواں چھکی کھڑے تے خوبصورت جیہا ولاگ تے پیارا پیارا دعا کرے کے تہاڈے بھرا نال کوئی رولا رپا نہ پوے کوئی پنگا نہ پوے کیوں کہ مشکلاں سر تے وزدیاں وینین تے یوٹیوب ساڈے بارے کجھ وی نی سوچیندا پیا یوٹیوب کوں اساں ریکویسٹ کریسوں ساڈا ولاگ کریسو وائرل محبتاں بھرا پیارا جیاں تے بل اساں انہاں کوں چٹکی مار کے اے آلی گندم ایڈے شفٹ کر کے ڈکھیسوں ٹھیک اے ویور رہسو نال نال ویڈیو سکپ نہ کریسو اج دا ولاگ بڑا وی آئی پی خوبصورت جے دبنگ ولاگ تھیون آلا اے اوکے۔ لگا بھئی۔

تے ماشاءاللہ وی آئی پی کر کے دے اساں آکے چلو آ تا ول اویں ہی گئے وے غلطی نال تے ساڑیاں مچھاں دی تھوڑی لاش پاش کرو مچھاں دے وال تھوڑے بڑے بڑے تھے ہو دیاں انہاں کو ذرا چھوٹا کرے سے باہر آ گئے سے باہر آئی خوبصورت جے سارے کو اپ ڈیٹ یہ ہے کہ سارا دوست استاد آصف صاحب استاد آصف قد بھاویں چھوٹے اے سارا استاد ہیں تے ماشاءاللہ استاد آصف ہوری آ گئے ہن تے ساڈا کیمرہ مین اے اج اے آلے ہن کیا بات اے امان ومڑ اللہ بس دعا کرو کہ اللہ پاک ساکوں کامیابی ڈیوے اوڈو شہزاد بھائی ہوری اپنا لمکا سوڈا واٹر گرمیوں کا توڑ سلیم یوٹیوب چینل ایڈو بھرا تہاڈے دا اپنا کھوکھا تے ٹرین گزر گئی اے تاکوں ٹرین دا وزٹ کرواؤ آ پیارا جیاں لیکن چلو گئی جو گزر ول ہن کیا کر سکدے سے باقی ماحول ساڈا گرین گرین اے کلچر ساڈا ویسے بیوٹی فل اے سرائیکی ثقافتیں ہن تے خوبصورت جیاں ماحول اے۔ تے ایویں نال جڑے رہسے سپورٹ اسٹول چا کے ڈیاؤ نال بس ہن اسٹول ڈے بھج کے من لیڈیز نال ہن تے اسٹول ڈیون کیتے آندا پے تے باقی ایویں نال جڑے رہسو محبتاں کریندے رہسو تاکو اساں اپنے پیارے پیارے ولاگ ڈکھے سو رہندے اپ ڈیٹ ساری خوبصورتی جے ایہ ہے کہ ساڈا استاد آصف آ گئے تے اساں اپ دی مچھاں شچھاں کو وی آئی پی کلین کروا کے تے ماحول بنوا کے تے اوکے راؤ نال نال گرین گرین ماحول تے خوبصورت جیا بیوٹیفل کلچر۔ ویور کافی دیر تھی گئی ہے تو اپ ڈیٹ کہنا دیتی ہے میں کہا جا اپ ڈیٹ تو لمکا سوڑے دی بھی دے دو چیک کرو ویور آ گئے سے اپنے شہزاد بھائی کو اے ہن ساڑے شہزاد بھائی بھی ہن تے کیمرہ مین بھی ہن تے نال وال ساڑے استاد آصف صاحب سلون آلے تے باقی لمکا پوائنٹ اپنا ریڈی ہے لش پش تے فول محول تے اڈو سلیم کھوکھے آلا ایڈو اپنا لمکا سلیم ایم سلیم فلان فلان فلان تے اے سیڈ دے اپنا چوک تے ایمیں مزید محبتہ کریں دے راسو تو کو مزید پیاریاں پیاریاں خوبصورت جیاں سخاوتاں تہاکوں ݙکھیسوں رہندے تے تہاکوں میاہ دا چس ہی آندی رہسی۔ تے ایݙوں محترم ساݙے سیل مین آ ڳئن سئیں کیا بات ہے۔ اے ہن سر ساݙے سیل مین ݙیکھ لو انہاں کوں غور نال ݙیکھسو اے تہاکوں کتھائیں وی ملن سامان ضرور خریدݨا ہے۔ اے ساݙے خاص بندے ہن۔

کیونکہ قربانی دا سیزن اسٹارٹ ہے نا ہن اکثر وچھے بکرے کٹے لیلے ہر چیز نظر سی پئی تہاکوں ساڈے ولاگ تے وی کیونکہ ساڈے سرائیکی ولاگ سرائیکی پیارے پیارے نظارے ہوندے ہیں ایڈو شہزاد بھائی کھڑے شہزاد بھائی دے دوست ہو رہی آئے ہوئے میں دسیں کیا بات ہے امان وہ میڈا اللہ

یار
بیور بندہ کیا کرے اگے مشکلاں سر تے اتنیاں ہیں حد تو زیادہ تے اے ہن چور آگے نویں سٹوری سنویں دا پہ اکثر شہزاد دے نال پڑھ دے شہزاد دا دوست بھی ہے یہ دوسرا نال احمدی ود نکا جی ہاں اگے کل پرسو والے ولاگ ہے پرسو تے کل دا ولاگ ہے پرسو دا ایک ڈے چھوڑ کے بیر ڈے ولاگ آن دینا تے ولاگ بڑھیں دے دوران کچھ لڑکیاں نال ساری مو ماری تھی گئی ہے تے والو مو ماری دو بعد والو سارا فریزر وکا ہوئے پہلے یوٹیوب دا پیکج لوا لوا کے فریج ویچ چھوڑا سے جگہ خالی تھی گئی ساڑی تے ہن اے دوست شہزاد دا کے دسیندا پے کہ بھائی موبائل شہزاد نے کیتے تیرے کول چوری لکا کے پیسے آندا جی ہاں۔
کام دے وچ پیسے او کیتے سی چوری ہاں۔
او لکا کے پرسو ول گھن ہے اے کلن دی گال ہے پرسو دی تیں ڈٹھے جی ہاں چلیندا بیٹھا ہے ایم دی تیکو پتہ ہے تیکوں پتہ ہے موبائل چھلو نے کیتے شہزاد نے موبائل کیتے ایم دی کو بھی پتہ ہے تے میں کو دا یاری گال دا کڈن دا علم کیا نہیں کڈن دی گال ہے
اوئے ہوئے ہوئے ہوئے اچھا ویور تسا نار رہو اے آج ہن پانی دا پانی تے اٹے دا اٹا تھیں نکل دا ہن کاپر کلیئر کرے نے آپ دور کیا نہیں سادے کول ہے ذرا کو ٹھینے تے چل دے ہیں الا کیمرے کیمرہ میں نہیں کر دکھا ویور میں بیٹھا تھی ہاں تے ایندے آکھے لگ کے داپاں وینیاں ڈے دیاں شہزاد کول کیا نکلدے تے کیا نئیں نکلدا تے باقی مزید ایویں محبتاں کریندے رہو تے چل کے تاکوں خوبصورت جیہاں ماحول ایندے آکھے لگ کے تے اج کرینیاں ڈے دیاں کیا کیا نکلدے وچوں شہزاد ویور گیا ودے کہیں سائیڈ تے آندے تے واتوں دے کول پچھدے کہ بھئی توں کیڈے گیا ودے تے کیڈے ناویں گیا ودا۔ اوندی ماء تے تسلا کرین ایں گالھ دا موبائل اوں گھدا ہے کہ کینی گھدا۔ ہن اتھاں او حالی ابال بیٹھے تھے جئیں میں کوں ڈسے نا کہ بھائی شہزاد نے موبائل تہاڈے کول چوری کیتے ہے۔ بغیر پچھے ڈسے۔ اوندے کسٹمر وی کھڑن تھے تے شہزاد صاحب اور یار اتھاں کینی آنین تے اوندے کولوں تشویش کرینے ہیں کہ بھجن ہک تاں تساں بغیر ڈسے چیز گھدی ہے کیڑی گالوں تے آندے تے کرینے ہیں گالھ دی ویٹ کرو ایویں تھوڑا جیاں۔ چلو ویور آندے پھیں ایندی سننے باری جناب ہوری آدھن سائیں کیا نہ اسی کہ شہزاد نے نہ موبائل کی دے چوری دے دیاں کیا بڑھ جاندہ ہے کوئی دکھا کیمرہ تے دے دیاں سائیں شہزاد بھائی ہوری دا ہن کیا نہ ایندی بھی ای کو بھی سچا کرے نے او کو بھی سچا کرے نے او گھر گیا ودے او آندہ پہ اندے کسٹمر دا میں آپ ٹور چھوڑے ہیں تے باقی اللہ خیر کریں دے راو نال نال ویڈیو سکیپ نہ کریں تے باقی اے کھڑے تھے جوان ہوری اے اپنی صفائی ڈیسن باقی اگے وی مایوسی خان دا ویور ڈاڈھی اے کیونکہ کرگڑا نکلا پے دیکھو کیا کریندے تے باقی اللہ خیر کرے تے کیا بندے بی ایس سی والے آندے پے انہاں دی سٹوری سن دے ہیں دیکھو سن کیا بندے

تے ایندی سنڑدیاں ای کوں سنڑا کے دے ول میں تیڈے بارے سوچینا ہک منٹ ویٹ کر۔ تیڈی بنڑ گئی ہے بس توں پہنچ۔ بنڑ گئی ہے۔ او سامنے کھڑے تھیا۔ اساں رمضان آدھے سے میری ٹک ٹاک بنڑاؤ ایکوں میں کیا سمجھاواں ٹک ٹاک بنڑیندے بنڑیندے میڈا بیڑا غرق تھی گئے تے باقی اساں رمضان دی بنڑاؤ ٹک ٹاک۔ ہاں بھائی جان اے تیڈا یار آدھے سے شہزاد نے موبائل گھدے گال حقیقت ہے۔ کہنا میں کہنی گھدا۔ پکی گال ہے۔
حماد ایندی جیب دیاں تلاشیں کر اے ویور ہنڑے پتہ لگ ویندے ایں نے گھدا کہ نی گھدا تے ایندی لے تلاشی ڈے دھیاں ایندے کیا تو چل چل جیب ڈکھا کو زیادی بحث نہ کر لو ویور اورن لے ڈکھا میں کو لو ویور اے اساں فریج ویج کے یوٹیوب تے پیکج لویں دے ودے ہیں او اے موبائل گھنے وے سائیں کیا بات ہے کیا بات ہے اے کتنے دا سرکار گھے دے وے
اے ڈی پی اتے تیری لگی کھڑی ہے بیور اے ڈیکھ گھن ہوئی دی اے ڈی پی ہندی لگی کھڑی ہے آدھے میرے دوست تا موبائل ہے بھرا بیڑا گرگ تھی گئے بھرا دا کمان دے کمان دے تے بھرا چوری موبائل کتنے دا گھے دے سی کوئی ہے پتا کوئی علم نہیں کتی جاڑے تھی گئے گھے دے سی
اے علم میری ویڈیو گھے نہیں تو کہ میری کیمرہ میں نہیں کار بیور اے جناب موبائل گھن آئے ساکو پتہ ہی کینی کتنے دا گھن آئے تے کتنے دا نہیں گھن آیا تے باقی اللہ بارو خیر کیا آکھ سکتے ہیں ایو کو مقالہ مال سکتے ہیں کال ساری پرسو لڑائی تھی گئی ہے تے ہون موبائل بھی اے موبائل گھن دا کھڑا چوری ساڑے کو لسا کیا کر سکتے ہیں دے بارے ڈسو

ہن ایکوں اساں دسیندے پئے ہیں ایکوں ڈکھا کیمرہ دے منہ دکھا ٹھیک ہے ویور این کیتے چوری اے پی اے ویتھے موبائل مارو کیمرہ دکھاؤ ویور کو یار ٹھیک ہے ویور اے ٹھیک ہے کام اور اگا لے میڈ دے اے ویور ایندا ایک موبائل دا کر دے اپا انتظام کام ٹھیک ہے باقی سارے مارکیٹ والے بھی سارے ڈے دے پین کہ بھئی انہاں کو کیا مسئلہ تھی گیا گڑی موبائل چوری کیتا ہے اے سارے بال ایندی گواہی ڈیندے کھڑن باقی ایندا پروگرام تو اساں وڑا ڈیتے کا اساں فریج ویچ کے پیسے رکھیاں گے یوٹیوب دے پیکج واسطے یوٹیوب دے پیکج واسطے بھرا تھیندا ودے تنگ تے بھرا جناب ہوری موبائل گھندے ودن چوری سارے کول بغیر پوچھے اے ایندا یار ایندا نال اکثر رہندے ایں صفائی ڈیتی اے ایندا بیا بال کھڑے اے ہن ڈیکھ لو کہ اے حالات ہیں بندہ کیا کرے تے کرے کیا کرے چلو اللہ پاک بہتری کرے سی پہلے لڑائی پہ گئی ہے بال ہن سائیں موبائل کیتا گیا چوری باقی بھرا تہاڈا کھوکھا یان گری ویچ کے تے اوتاں سامنے کپڑا وچھا کے باسی رہسو نال نال ویڈیو سکپ نہ کریسو اللہ وارث ہے جو تھیسی ڈٹھی پئے ویسی۔ سمجھا سمجھا کے ویور تھک گئے ہیں سمجھ توں کم باہر ہے تے بس ایہو کجھ ہی کر سکدے کوئی چھوٹا جا سا کہ سکول دے پیپر کلیئر تھی گئے چلو تھوڑا باتا بھائی پیپر ڈے گی دیسی کم کرو کوئی کرو باہر کرو تے جناب اوراں پیسے چا کے موبائل لے لیے علم ہی نہیں ڈکھا موبائل بیڑا گرک تھی گئے۔ دکھاؤ اے ویور موبائل ہے تے موبائل دا بیڑا غرق تھی گیا ہے کچھ بالاں کو زیادہ ہی شوق ہوندے ہے کیمرے دے وچ آون دا چلو سی وال ہن اساں ایو ہی کر سکدے سے تو کتے بیا کیا کر سکدے سے اے ایندا موبائل ہے سائیں دوست ہے میرے گیا نہیں دوست کتھو ہے کہ او آدن کہ تیرے تو آدن دوست ہے میرا دوست ہے انہاں کو میں داس کیوں نہ کر کیا یار ویور بال جو ایندی گواہی دیندے کھڑے ہیں ایندے بال ہی بالاں ہی گواہی دیونی دی چودی ہیں تساں ہی گواہی رہنی ہے نا دی چود نے موبائل جو چوری کی دے میں کو تو برباد کی تے سی کیا کروں لاس مکالا ملو ملو کھل اے بھی بار دیکھ گھنو ہون اے او پچھلی لڑائی والے دا بندہ ہے اے ہن میں کو آدھے تساں دیکھو کیڑی بدماشی کیتی ہے بدماشی میں تھے لڑائی بھائی جان اساں بدماشی نہیں کیتی تساں ساڈے نال زیادتی نہ کیتی کرو ساکوں ویلاگ بنڑاونڑ ڈتا کرو تھاڈی مہربانی
اساں ویلاگ اج وی بنڑاونڑن کھل وی اے ویور ڈیکھ گھنو اج ول بدمعاشی کرنڑ ساڈے کول آ گئے وے
تساں میڈا ویلاگ ڈیکھو تساں تیڈے مامے آ کے ساکوں آکھے ویلاگ کیوں بند بنڑیندے پئے وے اساں بنڑیسوں کیوں ویور دیکھ گئے نو اسا ویلوگ بڑھیندے رہا سو آئی بی آیا کھڑے وے لڑن سارے نال چاہ بھے کا پلے سے تھا کو کون نہ نیچے پلے اے ایسے نو ویور راسو نال نال ویڈیو سکیپ نہیں کرنی آئی وال لگ دے اے انہاں دا ایک بندہ آ گیا لڑن گیتے اگے ساری موبائل دی لڑائی چل دی
اے دیکھ گئے نو اے سپورٹ سپورٹ تڑا بھیرا سپیشل پرسن دی سپورٹ کیا کرنی ہے مزید اے دیکھ گئے نو ویور والا ایسا نہ لڑن آیا کھڑے

بیبا رو او کار ویندی پئی ڈٹھے وے ناں اے او لڑ کے چلے گئین اے بندہ اصل ساڈے گئے اج انہاں کوں تساں ساڈے دل اچ رہسو اساں میں تیکوں آکھیا اساں ولاگ بند نی کریندے اے سارے بال ویور ساری عوام کٹھی تھی گئی اے کہ اج ول سلیم بھائی دا رولا پے گئے بھائی جان اساں نی بند کریندے تساں ڈبے چا ونجو بھاویں جو مرضی چا ونجو اساں ویور رہسو ولاگ بنڑیسو راندے۔ اج پبلک بہوں زیادہ کٹی تھی گئی ہے بس اساں ہاسے دو بھرا تے باقی انہاں بندے تساں بھائی جان زور لا لو اساں نہیں بند کریں دے
تساں آ جتنا مرضی سانا لڑا نہ ہو اساں تاں کو ولاگ ہے جی نظر سو
تساں بھامے وی کاراں بھر کے آؤ بھامے پنجا بھر کے آؤ سلیم کھوکے والا کھڑے اے بے بار دیکھ گنو وال فون کریں دا پہ بندے سلیم دا پہ یار تساں جاتی کریں دے پہ میں ماڑے بندے نال
جی ہاں عذاب کو کیا تو سن جون ویرل نہیں ویتھیں دے پیسہ کیا کروں ویور اے بھی کوئی چینر والے نہیں نہ کیڑا ہے میں نال تاؤں لڑا نہ لین تے باقی آج ویور اسا اے دیکھ لو ویور بوتلاں چاہی کھڑے مارن کیتے بھائی جان تساں تھا کو بوتلاں مرے دے تو کیس پا دیونے اسا تساں پیار دی زبان ہے بندے ویور دیکھو بال بندے سرین دا پہ ساڑھ ساڑھ ساڑھ لے جن اگر تو سرین ایسا کھڑے ہیں تھے